Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz yüzge programması, studiyada İmran Üseinov çalışmaqta. Qırım evi bu yıl qırımtatarlarnıñ sürgünligine bağışlanğan yañı leyhanı taqdim etti. Tamırlar adlı internet müzey qırımtatarlarnıñ tarihı ve acınıqlı vaqialar aqqında addiy internet qullanıcılarğa tarif etecek. Bu leyhanıñ özellikleri aqqında biz bugünki musafirimizden

fikiri var edi, sanki. Yani Alim Aliyev, Qırmıyevniñ müdiri. Ebet, program müdiri.
O, onıñ böyle bir fikiri var edi, yani qırımtatar yaşlarğa böyle bir teklifnen bulunmağa, yani öz qartlarını, olarnıñ yanında olğan bita qartbabalarını video şekilinde yazmaq ve yani Qırım evine yollamaq. Soñ biz bu fikirini biraz keñleştirmege istedik. Çünki menim de bir ğayem bar edi, yani sürgünlik bir virtual bir müzesi olsun dep. Ve bu leyha boyunca da menim bir qaç fikirlerim bar edi. Yani bu eki ğayeni birleştirip, böyle bir leyha uydurdıq işte, büyük bir taqımnen. Ve işte soñ tüşünip, nasıl yapayıq dep, tamırlar adlı leyhanı çıqardıq. Onıñ aslında esas ğayesi aqqında aytsaq, yani sadece bu hatıravlarnı toplamaq degil, yani yaşlar bu facianı ögrensinler dep ve kelecek nesiller de olara, olar bu facia aqqında ögrenmege isteseler ve bir şey bilmege isteseler, tam bu tamırlar. Com adlı saytqa kireler ve er şeyni ögreneler. Anda Sadece bu ikâyeler degil, anda qısqadan bütün malümat, sürgünlik aqqında bütün malümat bar. Men bu saytqa kirgende, bu saytnıñ, bu leyhanıñ biraz daa bir maqsadını kördim, yani yaşlarımız bu olğan vaqianı içinden keçirsinler ve bütün olğan duyğularnıñ özde duysınlar dep añladım. Doğrumı asıl? Aslında bilesiñ, mence, biz sende bir qaç nesiller bu acımıznı taşıymız içinde. Yani çünki bizim sürgün olğan qartlarımız, soñ qaytqan, Qırıma qaytqan ana-babalarımız ve endi Qırımda doğulğan nesil, olar bir qaç sınavlarnen qarşılaştı. Ve bu sınavlarnı yeñmek içün yani bayağı küreştiler. Ve aslında mence biz bu sürgünlik ağırınen, facianen, bilmeyim, epimiz yüregimizde yaşaymız. Amma kelecek nesiller endi yani böyle bir tahmin etmek mümkün, olar endi bu vaqianı yaşağan insanlar, onı yaşağan insanlarnen qonuşıp olamazlar. Onıñ içün bu hatıralar da kelecek nesiller içün da çoq müim. Amma bunı kene de olarğa yaşatmaq içün degil, olarnıñ içün sadece hatıra olaraq ve bizim tarihımıznıñ büyük bir faciası, büyük bir parçası olaraq olarnıñ aqılında olsun. Sizce, şimdiki nesil Qırımtatarlarnıñ yaşları ve Qırımda doğğanlar, tek yaşlar degil de, şimdi endi, çünki endi bar endi insanlar, qaysı qırq beş yaşında, yaşına kelip, amma Qırımda doğdı. Ve mındaki, mındaki olğan, Qırımda doğğan insanlar içün bu leyha nasıl yerini ala sizce?
Mence, aslan da, bu bütün halq içün müim. Yani sadece Qırımda doğulğan ya da sürgünlikte doğulğan, eñ esası, insan özüni qırımtatar sayıp ve Qırım, yani menim Vetanım dep aytqan insanlar içün tarih ebet müim bir şey ve kelecekke adım atmaq içün ve öz kimligini añlamaq içün, yani demek tarihını bilmek. Onıñ içün aslında bu leyha, onıñ daa bir maqsadı, bütün bu sürgünlik aqqında malümatlarnı bir yerde toplamaq. Çünki aslında şimdi, şimdiki zamanında sürgünlik aqqında ögrenmek problem degil, çünki bir qaç leyhalar var, video programlar, filmler, bilmeyim, daa çoq maqaleler, Ve on sekizinci mayıs künü er vaqıt böyle hatırla, hatıra tedbirler. Amma misal olaraq menden başqa bir millet sorsa, sürgünlik aqqında ne ayta bilesiñ? Men sadece oña bir linkni yollayım ve o er şeyni añlay, çünki anda em tarihı var, em haritaları, em ikâyeleri. Yani sürgünlik aqqında bütün malümatını anda tapa bile.
Bir qaç nesil şimdi bar, sürgünni keçken, sürgün yerlerde doğğan, sürgün yerlerden qaytqan ve endi Qırımda doğulğan bu nesillerniñ bu vaqialarnıñ ve bu sürgünlik duyğularnıñ menimsemesi aqqında, seviyesi aqqında neler aytmağa olasıñız?
Aslında, ebet, ket-kete bu vaqia endi kelecek nesilleri içün de biraz onıñ ağırlığı belki öyle büyük olmaycaq. Ve olmaması kerek, aslında. Çünki biz kene de er vaqıt kerige baqmamaq, yani kelecekke baqmaq kerekmiz. Meraqlı bir fikir, neçün degende çoqusı aksine dey, yani yaşlarımız bunı bilsin, duysın, ağırlığı tüşsün, olar da Bu vaqialarnıñ içinde ikinçirsin dep aytalar. Şimdi, yani ne içün böyle aytasıñız? Yoq, mence, men bu fikirge qarşı çıqam. Çünki bu ağırlıq, yani biz bu ağırlıqnen doğulamız, ya. Çünki misal olaraq, biz balalıqta, yani ayneniñ yerinde Güzelqırım şarqını diñledik, ya, yani farqlı ikâye, masallar yerine daa çoq bu facia ikâyelerni diñledik. Yani. Biz bunı bilemiz, çünki bizim içün bu müim. Amma kelecekke baqsaq, yani kelecegimizni aydın ve parlaq körmege istesek, yani bu acısınen, yani onıñ içinde tutmasınen, men belesem, bu biraz qıyın olur. Onıñ içün sürgünlik bizim içün tarihnıñ vaqia ve bir hatıra olaraq olması kerek. Bu leyhanıñ daa bir hususiyeti, zemaneviy gadjetlerge uyıp, bu müzeyni toldurmağa. Nasıl bu ğayege keldiñiz ve olamı, yani olıp çıqamı, yazalarmı, yollaylarmı? Bu aslında, ve men bunı añlay edim, çünki yaşlarnıñ tabiatını biraz bilem, ğaliba, bu biraz qıyın yol. Yani çünki bunıñ içün bir areket yapmağa kerek. Bizim yaşlarımız daa çoq areket yapmağa azır degiller. Amma biz olarnı böyle şekilinde celp etmege istedik. Yani sadece bizim leyhamız, yani Qırım eviniñ leyhası degil, yani bütün halqımıznıñ leyhası olsun dep. Misal olaraq, belki siz hatırlaysız, böyle bir Yeva Stories kibiLeyha var edi. Yani Holokost meselesini yaşlar içün añlatmaq, olar instagram'a kirdiler ve yaşlar tilinde onı añlattılar. Yani bu güzel bir ğaye ve güzel bir fikir. Aynı biz de bu şekilinde, yani yaşlar endi öz kartlarını oturtıp, öz telefonına çekip bizge bu videonı yollasınlar dep, yani olarnı celp etmege isteymiz. Çünki, birinciden, olarda bilgi olacaq, ekinciden, o, olar endi bu tarihnıñ, özüni bir bu tarihnıñ bir parçası is etecekler.
Yani bilgenime köre, saytta protsedura bile kösterilgen, nasıl bunı yapmağa, aytaq, kösterilgen video bile yazıldı. Şimdi mümkün olsa, bizim programmamızda da bu protsedura aqqında tarif etiñiz. Aslında bu adiy bir şey, çünki misal olaraq bir genç bala nasıl suallerini vermege bilmese, o, anda biz bir oprosnik yaptıq, yani anda suallerine baqmağa mümkün ve bu sualler boyunca bir intervyü keçirmege mümkün. Bu aslında pek qolay bir şey, çünki anda sualler, yani bütün bu meseleni toplam olaraq böyle bir köstere anda, em de Sürgünlik vaqiaları, em de yol, em de birinci yılları, yani anda sürgünlik yerler, sürgün etilgen yerlerde. Ve bu aslında bizim içün müim bir malümat. Em de bunı pek qolay, yani telefonını alasıñ, bir tane otur turasıñ ya da qarbabanı, ve çekmege başlaysıñ bu sualler boyunca. Soñra onı sadece, yani bir. Faylobmennik, nasıl deyim, anda yükleysiñ ve bizim mail adresimizge yollaysıñ. Bir qaç künden soñ biz onı dört tiline çeviremiz ve yerleştiremiz saytımızda. Ya bita ya da qarıbaba istemese bunda iştirak etmege, istemese videoda çıqmağa. Çünki men bilem, böyle insanlar da bar, kameralarnı sevmegen, atta telefon kamerasını da bile sevmegen, telefonnı sevmegen insanlar da bar. Bu bu vaziyette nasıl ola? Metin şekilinde de yapmağa mümkün, amma mence olarğa bu leyhanıñ müimligini añlatmağa kerek. Yani çünki olar añlasalar, yani sadece kendi içün yapmaylar bunu, yani kelecek nesiller içün yapalar, torunlar içün yapalar, yani. Onıñ içün bu fikirlerni olarğa bildirseler yaşlar, mence, olar endi biraz farqlı baqarlar bu şeylerge. Amma metin şekilinde de yollamağa mümkün, amma, mence, bu video leyhalar daa çoq tesir ete insana. Em de şimdiki zamanında metin oquğan insanlar pek çoq degil, mence, em de böyle ağır ikâyeler. Onıñ içün, yani, Bir de qonuşıp belki bu meseleni çezmege imkân olur. Şundayınday Qırımdan kelgen videolar oldumı? Ya, ebet, bir qaç video oldı, amma yavaş-yavaş kete bu leyha, çünki men bilem, bunıñ içün ebet vaqıt ayırmaq kerek ve bu er bir insan içün eñ müim şey degil ayatında. Şundaysi sezon. Ebet. Ve amma ümüt etem, yavaş-yavaş endi videolar peyda olğanda, yaşlar deycekler ki, menim de bitam, menim de Harbabam mıtlaqanda olmaq kerek, men de bu ikâyeni ögrenmege isteyim. Yani, onıñ içün men belesem, yavaş-yavaş bu areket olacaq. Misal olaraq, nasıl suallerge cevap bermek kerekler qartlarımız? Misal olaraq, neerde doğuldılar ve misal, köy hatıraları belki, yani belki hatırlaylar, köy nasıl edi, yani sürgünlik yolu qaç sürdi, nasıl sürgün ettiler, yani dögdüler ya da yoq, ya da belki yol boyunca olar birisini qaybettiler, qardaşlarından, misal olaraq. Soñ sürgünlik birinci yılları nasıl ayatta qaldılar aslında, çünki bu pek Qıyın bir vaqıt edi ve o zamanları halqımızdan çoq insan öldi. Ve aslında bu eñ ağır işte vaqialar, eñ ağır daqalarnı hatırlatmaq teklif etemiz, amma yani añlasınlar dep bizim tarihımız içün, bizim kelecegimiz içün bu pek müim. Afsus ki, çoq gençlerniñ endi sürgünlikni keçken qart Qardoba betaları yoq. Amma ep bir, bir de bir tarihni bildirmege isteydir. Misal olaraq, ana-babasınıñ Qırımğa yol nasıl açqanları aqqında, Böyle videolar yollay bilelermi adamlar? Mence aslında aile ikâyesi olsa bir de bir o da olur, çünki bizim içün bu malümat pek müim, çünki bir qaç misal olaraq qaytuv avdet yolu aqqında da araştırmağa yapmağa kerek, çünki bizde pek az malümat bu vaqialar aqqında, atta sürgünlikni endi almayım, çünki misal olaraq sürgünlikni Biz körmege istesek, biz şimdi ya da Haytarma filmni baqmağa kerekmiz, ya da Rustem Eminovnıñ resimlerini. Çünki başqa böyle bir vizual hatıravları bizde yoq. Onıñ içün bu videolar, yani ne qadar teren olsa, yani ne qadar keñ malümat anda olsa, olsun avdet yolu, yani olsun sürgünlik, olsun ana-babanıñ hatıraları, bizim içün, mence, bu müim bir malümat.
Eñ esas maqsat, gençniñ eñ esas maqsadı qısqaca sizce?
Gençniñ, aslında bizde o qadar farqlı gençler bar, olarnıñ, onıñ içün olarnıñ maqsadlarını men añlatamam ebet. Amma olarğa bu leyhanıñ müimligini añlatmaq isteyim. Çünki insan kendi kendini bilmese, Yani, o dünyağa ne teklif etecek aceba? Birinciden, insan öz-özüni ögrenmege kerek, öz-özüni bilmege kerek. Ondan soñ, o endi dünyanen bir köpürlerini qurmağa onıñ imkânı olacaq. Onıñ içün, yani gençler atta belki bu daqqada Bu daqqağa qadar bu ikâyelernen meraqlanmasa, men kene olarnı davet etem ki, bu leyhada iştirak etmeyik, çünki er bir aile, er bir insan içün bu müim. Gençlerniñ bu leyhağa celp etilmesi ve gençlerniñ çoqluğı bu leyhada ne qadarğa müim sizcesine? Asıl bu, yani bilemiz ki, inqilâbnı dört faiz yapa, misal olaraq, yani mında çoqluq müimmi? Ebet müim, çünki sürgünlikten endi yetmiş beş yıl keçti ve, demek, sürgünlikni yaşağan insanlar endi seksen, seksen beş ve ondan ziyade yaşlarda. Ve olar keteler bu dünyadan. Ve ne qadar yaşlarnıñ o faal olsa, faal olmasa, ne qadar yaşlarnıñ yanında böyle qartlar sağ var, O qadar çoq video olması kerek. Çünki bu sadece faaliyet içün degil ya da faal insanlar içün leyha degil, bu bütün halqnı birleştirgen ve bütün halqımızğa toqunğan bir leyha. Onıñ içün, yani, mence, ne qadar çoq olsa, o qadar güzel. Daa bir meseleni temege ister edim. Avdit aqqında ayttıñız ve belki de bu şimdi bir yañı ğaye olur subetimiziñ subet boyunca. Avdit yolu o da bir tarihımıznıñ büyük bir qısımıdır. Ve belki de aynı bu tamırlar leyha çerçivesinde belki avdit meselege de ayrı bir yer ayırmaq kerek olur. Aslında avdet meselesi, avdet yolu, o menim eñ sevimli mevzum kerçekten, çünki o qadar farqlı ikâyeler, o qadar büyük areket, o qadar vatanperverlik ve birlik duyğusı var edi bu yol boyunca, bazı ikâyeler kerçekten şaşıttıra. Ve insannıñ qıymetlerini köstere. Çünki biz şimdi bu qıymetlerini coyamız. Misal olaraq, birlik köstergen qıymetler. Yani çünki o zamanları bir qırımtatar, bir qırımtatarnı toqunsañ, bütün halq toplana edi. Ve biz şimdiki zamanında biraz bu qıymetlerimizni qaybetemiz. Onıñ içün avdet yolunı mıtlaq gençlerge meraqlı şekilinde vermege kerek. Ve aslında mence biz ne qadar çoq ögrensek bu ikelerni ve ne qadar çoq olarnı darqatsaq, bu bizge yañı qıymetlerini doğurmaq yardım etecek. Kerçekten de men bilesem, ğaliba bu tarihımıznıñ qısımı em quvanç, em de ağırlıqnen tollı. Ne içün degende, sürgün, misal içün, o da tek qara bir saife, mında ise qarışıq. Ve sizce, gençlerge daa meraqlı olurmı bunı diñlemege? Ne içün degende, masştab olaraq mında, elbette, sürgün daa yüksek bir seviyede. Ne içün degende. Anladım. Büyük ğayıpler oldı. Mence bu maştab meselesi degil, bu endi ikeyeler, ana-babamız ikeyeleri. Ve misal olaraq menim yaşımda anam olğanda o Qırıma kelgen edi, yüklü edi. Ve mında, Qırımda, misal olaraq Zalanköyda, babam tapqan yerinde, olar bir birinci qırımtatar aile edi. Ve olar o qadar çoq qıyınlıqlar yaşadılar ki, men şimdi özümni olarnıñ yerinde atta, yani, rüyalarımda qoyıp bolamayım. Amma bu, menim anam bu şeylerni yaşadı. Yani, onıñ qıymetleri ne edi, o ne içün, yani, Qırıma kelecem dep, mıtlaq böyle maqsadnen yaşay edi. Çünki endi sürgünlik yerlide olar bayaq ayat qurdılar, yañı evler qurdılar, işke kirgen ediler ve yüksek seviyede çalışa ediler. Menim anam, misal olaraq, ekim olaraq çalışa edi. Amma er şeyni bıraqıp, kene de Qırım'a keldi ve neden aceba, onıñ maqsadları nasıl edi, onıñ qıymetleri nasıl edi ve ne içün olar iç bilmegen insanlarnı evge qarşıladılar, olar sadece qırımtatar, qırımtatarlar olğanı içün. Yani mence bu pek müim şeyler ve biz bu şeylerini añlamağa kerekmiz ve bazı zamanları belki Olarnıñ yerine özümiz biz şimdiki zamanında nasıl yapar edik aceba? Bunı tüşünmek kerekmiz. Onıñ içün, şahsen menim içün, yani tamırlar lehi aqqında şimdi aytmayım, amma şahsen menim içün bu avdet yolu pek müim ve pek meraqlı. Kerçekten de ve mencesine aslında Er kesge belli olğan Cesür yürek adlı filmli filmi, atta Cesür yürek adını avdet aqqında bir film çıqarılsa, bu ad pek uyar edi buña. Sağ olñız biziñ yayınımıznı yaraştırğanıñız içün. Yazıq ki endi saqlaşmaq mecburmız. Men ise hatırlatam, Qırım evniñ temsilcisi Mavile Halil biziñ yanımızda bulundı. Men ise sizlernen sağlıqlaşam. Özüñizge muqayt oluñız, saqlıqnen qalıñız.